Maiteirory mba'éicha jahechamíta ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñepyrũraite jaikéta ko enlásepe Youtube rupive jahecha hag̃ua ha avei ñahendu hag̃ua purahéi oĩva ipype. Vamos a ver y escuchar lo que dice el video en la página de internet del Youtube. Upéi upéicharamo jajapóta tembiaporã jarekóva ñane'ẽ aranduhápe ñahendu rire purahéi. Después de escuchar toda la canción, respondemos la pregunta, Máva rehepa oñe'ẽ? ¿De quién habla? Mba'e agravo oiko omombe'úva? ¿En qué momento del día suceden los hechos en la canción? Mba'e mba'e ojapo, cuáles son las acciones que realiza, mávape oha'ã ha quién imita, mba'e mávaicha opiã, como quién chilla, moõ oike, dónde entra, mba'éichapa hete karai pyhare, cómo es el cuerpo, lo físico, la parte fisiológica de karai pyhare, mba'e ho'use, qué quiere consumir, moõ oike oka'u, dónde entra para emborracharse, moõ rupi oguata, por dónde camina, Mávape omoirũ a quien acompaña ha mávape omondýi a quien asusta. Upéi ambue toguépe jaguereko mokõi ta'anga, jaguereko ápe, ynambu ra'anga ha pombéro ra'anga. Upéi ñamoñe'ẽta moñe'ẽrã peteĩteĩ. Vamos a leer cada uno de los textos. Ynambu. Oho jehína Tupãsy henda ári imemby Jesús hapypa'ũme. Kuarahy ojeka voi japére otirígu ohuígui jahy'o. Sapy'ánte hyapu ynambu ha pépe ha iveve tarovakuégui oñemondýi ikavaju ha ojevy ykua rapégui. Oñeko'õi hese tupasy ha oha'uvõ kóicha. Águita ndevuhéi, che chememby chey'uhéi haguéicha, ha oky ramoñoite totyky nderasy'ópe ama resa reporomondysére po'i peve, ha upe asa jepyte aku guive ynambu okýrõmante hoy'úva. Oikóva kuña hekópe akói iñakãhatã ha oporomondysére. Ajeve ku mbyry'ái vai roichikóni okyve'ỹme ñahendúva ynambu ituruñe'ẽ po'i pukúpe Ombokuasévaicha ra'i ha omboguaraga áma, ohai Pedro Molinero. Upéi oguereko pombéro. Pombéro peteĩ karai karape hete haguepáva pyhare osẽva omondýi hag̃ua ija'e'ỹvape ha oñangareko hag̃ua ohayhúvape. Oñemonje chupe tatakuápe ka'a, tetỹ, eíra ha guaripóla. ojehayhuka hag̃ua hese. Ñanemoirũramo karai pyhare ikatúntema ñasẽ jaguata tape pytũ ivaivévare, kuñataĩ porã ñande kichĩha róga restávo. Néi. Ápe oguecharõ ynambu. Ynambu habla entonce de cómo fue el origen del ynambu.

Néi, tembiaporã he'ivesa. Amohenda ñe'ẽ he'iséva ykére, va amoordenar esa palabra de acuerdo al su significado. Kuarahy, ha'ỹvo, ñe'ẽkõi, puku, hoy'úva, pombéro, ynambu, tatakua, mbyryhái. Upéi, jareko ambue tembiaporã he'i jajapo ko'ãva ñe'ẽgui ñe'ẽjoaju. Vamos formular oraciones de, ñe'ẽkõi, Ho'u, tatakua, pombéro, puku, ynambu. Entonces ñe'ẽkõi es maldecir, ho'u, beber, tatakua es un horno, pombéro, el señor de la noche, puku, alto, y ynambu es el pájaro ya perdido. Upe jey mandu'arã para recordar. Mombe'upy leyenda ha'e peteĩ mombe'u. ojehechakuaáva hápe, tavaygua rekotee ha mba'e añetehápe hetave jey ndoikóiva. Ipype avei jajuhu Tupã pokatu ohechakuaávo imba'ekuaa umi heko porãva ha heko vaíva reve. Entonce, las leyendas son hechos entonces que explica el origen de las cosas, verá que muchas veces es fantástico, verá. En la cual también Dios tiene mucha influencia por la cual Premia o castiga a un ser de acuerdo a su conducta. Tembiasarã, ynambu ambue tembiasarã otro tipo de leyenda otra otro ejemplo de leyenda, ynambu, guarani ha tupi, ykua volaño, ka'a, ypa ka'a, karãru, tupãsy ka'akupe ha ñanduti. Upéi ñamoñe'ẽta ko'ãva Ñañe'ẽrã jarekóva ko'ápe ha ñamoĩta ijykére ha'épa hína mombe'ugua'u térã mombe'upy. Vamos a completar si es mito o leyenda en los espacios en blanco. Loisõ ha'e mymba jagua mbojoguáva hesavera heñakãguasu, pyhararepyte vove oho japajeréipe ongue ári, upéva rehesa'ỹju ha iñméi. Ha péicha ko mitãkuña porãgui oiko raka'e pe mba'e ojepurúva heta mba'erã ha ojekuaáva opa rupi. hérava ka'a. Opu'ã oguata sambuku mbuku y reka sevoi jo'óvo. Upe pyhare guive ojehecha ko guyra pyahu omindipáva jeguágui opa ka'a, ypa ka'a, osapukái haguape apytépe. Kurupi ha'e peteĩ kuñakarai karia'y karape'i oikóva asajepyte ka'aguýre okañyháme, oikóje ohapera'arõ mitãkuña osẽva asajerei hógagui. Entonces, todas estas opciones vamos a colocar al lado dentro del paréntesis si es mito o leyenda. Mito, mombe'u gua'u, leyenda, mombe'upy. Néi. Upéi jaguerekóta ti tembiaporã, hógape g̃uarã avei, He'íva péicha, Ajeporeka ambue mombe'upyr térã mombe'ugua'u rehe ha ahai aikuaáva chugui. Booth fue investigo averiguo o relato sobre una leyenda o un mito que yo conozco yo. Ne'ẽ, pépe upéicha ñane rembiapo ko ára pegua aguy jeko.